Хәерле көннәр. Сез. Әйдәгез иң башта сезнең белән танышып узыйк әле. Сез кем буласыз безнең кайсы яклардан? Исәнмесез тагын бер кат. Минем исемем Шәвәлиева Зәринә. Мин Туймазы шәһәрендә туган идем. Аннары Казан шәһәрендә белем алып, монда Чаллыга килдем, бу елны актриса булып эшлим. Чаллы татар дәүләт драма театрында. Мгм, яхшы.
Менә бүген сезнең репетициягездә булырга туры килде. Бик э, сезнең ролегез бик кызыклы. Әйдәгез шул турыда сөйләп узыйк әле. Сез безнең э, 21 декабрь көнне булачак премьерада э, патша кызы ролен башкарасыз, шулай бит? Әйе, минем ролем патша кызы Гөлзифа. Ам, Минем өчен бу бик кызык роль булды, чөнки Белмим, ничек шулай чыккан икән, менә мәктәпләрдә дә, мәктәптә укыганда да, институтта укыганда мин гел шул кышкы яңа ел елкаларында мин гел я берәр убырлы карчык мин, я берәр менә әшәке ниндидер персонаж. Ә хәзер бу театрга килдек тә, миңа менә патша кызы ролен бирделәр. Наконец-то дияр идем урысча. Аллага Мин шөкер. бик шат булдым, бик шат булдым, чөнки мин үземне бик э, матур кыз дип санамыйм инде. Мгм. Ну, шулкадәр ямьсез дә түгел инде. Ник соң гел үберле карчыклар дип менә гел уйлап йөри идем. Хәзер менә Олег Мадиярович, рәхмәт, Хамин патша кызы. Димәк, Мас- сезне ишеткәннәр. Әйе.
Күпләр ишеткән мине Олег Мадияровичка биргәннәр инде шул фикерне. Ой, дип. Һәм менә минем шушы урында тагын бер сорау туды. Яхшы кеше була торып, э, начар э, сыйфатка ия булган рольләрне башкару ничегрәк менә сезнең өчен? Э, менә үзегез әйтеп үттегез бит. Мин үземне бик яхшы кеше дип шутлавым, чөнки мин бик явыз була алам. Ләкин Э, справедлив дигәнбез инде гадел гадел әй бик гадел явыз бер э, кызыкай инде мин шуңа күрә Мин үземнең характер буенча әйтә алам, бик парадоксаль кеше. Чөнки бер яктан мин ничектер йомшаграк та була алам берәр берәр ниндидер кәеф шундый шулай туры килсә йомшак ярдәмчел ләкин бик явыз кырыс була да алам кирәк кирәкмәгәндә берәкемгә тавышымны да күтәреп алырга мөмкин димәк сез димәк тормышта да чын артист дип әйтсәк тә була шулай бит шулай инде әйе шуңа күрә бу персонажларны уйнарга инде һәрбер персонажга үзенең э, подход кирәк инде аны ничектер аңларга кирәк э, һәм ничек әйтим инде Явыз персона ма кырыс явыз персонажларда да аларның да ниндидер мотивациясе бар, нигә алар шулай эшлиләр, аларны аңларга кирәк. Син аны аңласаң, аны ерып чыгып була дип уйлыйм. Һәм тагын шушы патша кызы роленә әйләнеп кайтсак, ролегез үзегезгә кай ягы белән кызыклы дип э, таптыгыз менә шушы рольне башкарыр алдыннан?
Так, патша кызы Гөлзифа. Бик кызык роль. Чөнки бу кыз, миңа калса, икенче, ну, әкиятләрдәге икенче патша кызларыннан бик аерылып тора. Бу кыз кыюлы, кый, бу кызда кыюлык бар. Менә ансы бар. Калган әкиятләрдә патша кызлары Болай гына менә бер-ике ел шунда аждаһа янында утыралар, көтеп, ничектер үзенең менә шул төп геройга бернинди дә ярдәмлек күрсәтмиләр. Нинди шулай былай гына йөриләр дә әле килде. Ә Гөлзифаның менә кыюлыгы бар аның. Теге урысча әйткәндә стержень дип әйтеп була инде бар. Шуңа миңа бу кызык булды инде бу кыз. Аның бу рольне башкарганда тамашачыга шуны ничектер җиткерәсем килә. Ә менә тамашачыларга күчсәк, дөрестән дә балаларга бу роль нәрсәсе белән, кайсы ягы белән кызыклы булыр дип уйлыйсыз?
Белмим, ничек мин үзем аны барып җиткерермен микән, балаларга нәрсә кызык булыр микән минем уйнавымда. Берсе, берсен генә әйтә алам, бик матур костюм минем. Безнең Татьяна Шуя бик матур костюм текте, аңа прям ах итеп карарга мөмкин. Үземнең ролемне бик яхшы башкарырмын дип уйлыйм. Балаларга ошар дип уйлыйм. Патша кызы бик матур, сөйкемле персонаж булган балаларга ничектер җиткерәсем килә. Бәлки кип тә чыгар. Әлбәттә, ала бирсәм. Һәм менә бу әлеге спектакль дип әйтегеме, балалар өчен генә микән? Юк, юк, юк. Бу балалар өчен генә спектакль түгел. Без э, аңлыйбыз балалар белән. Әни әтиләр дә килә. Шуңа күрә аларга да кызык булыр өчен Олег Мадьярович бөтен көчләрен шунда түгә. Балалар өчен дә, ну, гаилә, гаилә өчен спектакль. Димәк, әлеге спектакльне барлык гаилә белән килеп тамаша кылып кайтырга менә дигән чара. Шулай бит? Ага. Һәм тагын шундыйрак сорау биреп карыйсым килә, сезнең фикерегезчә чын актер нинди булырга тиеш?
О, кызык сорау. Чын актер яхшы кеше булырга тиеш. Гел яхшы кеше булып калырга тиеш. Нинди генә роль башкарса да шулай бит.
Коллектив арасында да ничектер үзен әйбәт тотырга тиеш беркемгә дә ничек әйтү кара караш белән карага тиеш түгел дип көнләшү дә булмаска тиеш түгел үзара юк юк коллегалар арасында көнләшү дигән әйбер булырга тиеш түгел дип уйлыйм ләкин аңа да карамастан без барыбыз да кешеләр Без әллә ни хисләр тоябыз.
Дөрестә дә шулай. Әйе. Төрле вакыт булырга мөмкин. Әйе, әйе. Һәм менә гомумән артист булырга э, хыялланган, менә артист булырга җыенучы укучыларыбыз бардыр безнең гәҗитне укучылар арасында инде, әйме? Аларга нинди теләкләр теләр идегез, нинди фикер әйтер идегез? Түземлек, түземлек һәм тагын бер түземлек. Укыгыз, укыгыз да үзегезнең хыялларыгызга каршы бармагыз. Хыял кая тартса шунда барыгыз дип әйтә алам. Ләкин бик күп көч кирәк була. Тырышлык.
Тырышлык.
Әйе, бик күп көч түгәчәксез. Йокламаган төннәрегез дә булачак. Эзләнеп йөрергә, гел менә шул процесста булырга кирәк. Балаларга, аларга тырышлык инде һәм сабырлык. Барысы да килеп чыга. Теләргә генә кирәк, бик нык үзегезгә ышанырга кирәк. Барысы да килеп чыгарга мөмкин. Иң мөһиме теләк инде, шулай бит? Һәм әңгәмәбез ахырында кечкенә генә блиц сорау сезгә, Зәринә. Кыска гына җаваплар. Парашюттан сикерүне сайлар идегезме, әллә инде кояшта кызынумы? Парашюттан сикерү. Димәк, сез экстрим яратасыз, дим? Я, яратам шунда конны йөртеп аларга. Ага, яхшы.
Театр ул сезнең өчен? Театр ул минем өчен минем беренче өем. Беренче, яхшы. Э, үз өеңдә бәйрәм үткәрер идеңме, әллә инде кунак булып кайтыр идеңме? Кунак булып кайтыр идем. Ага, яхшы. Яшәү девизыгыз нинди икән?